kĩmwĩre ũtũire atĩa mm. aha ah, thengiũ mũno maina mhm. ah, ũhoro waku mwĩroreri ah, nĩ ihinda rĩngĩ twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ kũmenya na kwaria ũhoro wa kũrora kanua gaitũ, na ha marĩtwa toguo mainauga, njĩtagwo Ruth Mũngai, na niĩ nĩ niĩ founder wa organization twĩtaga Smile Changer, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthomithia andũ ũhoro wa magego, ona gũtangĩkĩra andũ, kũmahe magego, na gũthondeka, gũthiĩ matũra-inĩ kũrora andũ ũrĩa mare endelea, no mũno ũrĩa twĩkaga mũno nĩ ũhoro wa gũthomithania. na nĩ tũgĩkoragwo na thibitarĩ kũrĩa kawa wendani kũrĩa tũkĩrigitagĩra andũ Ĩĩ. Mm. Thank you, smile changer. Haya, ndĩrenda tũke atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ ciana ciana no no ngwendaga woyo ndagĩka ĩmwe ũmĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũtaiguaga e comfortable mbere ya andũ ũmwĩre hena mwĩhoko tondũ we nĩwe ndagĩtarĩ Ĩĩ. Aha. nĩ ma nĩ kũrĩ andũ aingĩ nĩ magego magego nĩmo mũndũ Mm. Ta rĩu ũguo tũrehitha tũ mask inĩ rĩ, mm. nĩ wamenya ndũngĩmenyeka no ũrutire ka mask nĩguo ũmenye we nĩ maina. Koguo magego ma mũndũ rĩ, rĩrĩa mena mathĩna rĩ, nĩ wonaga mũndũ nĩ araremwo biũ na mm. kwaria mbere ya andũ. Mm. Koguo nĩ wega mũno ah, gũkorwo ũkĩrora magego maku tondũ magego nĩ, nĩ very important mm. thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ na ningĩ nĩ ũkĩũĩ ũtarĩ magego ndwĩrĩa mm. ũtarĩ magego ndwĩhota kwaria ta rĩu wekorwo ũmũthĩ ũyũ ndũrĩ magego ona rĩmwe tũtingĩrauga nĩwe ona ningĩ ũngĩhana kagũka Ona ndingĩrĩ haha. Ĩ- ĩ nĩ ũĩ maina magego ta rĩu ũngĩkorwo ũtarĩ magego magũkũragia mĩaka 20 Mhm, mbere mhm. like Okorwo ũtarĩ na mĩaka thate nyoneka ndarĩ na 50. good Aha. okorwo wĩna 50 ũkoneka ta wĩna 70 koguo magego rĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno Ai- na andũ matimenyaga rĩu ũgakora andũ matirarorwa magego especially harĩa ha ciana na nĩ hau nĩ tũkwaria mũno tondũ maga kũrorerwo magego mao ciana ciaga kũrorwo magego kuma o harĩa rĩ maga gũthomithio makaga kũmenya koguo mũndũ agĩkinya ah, haha tũrĩ rĩ maĩnji maya maitũ rĩ ũgakora mũndũ ndarĩ na magego matano kanua na rĩrĩa arateiga rimwe o ta ũrĩa twaugire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ- wa- wamunya igego rĩmwe rĩafektaga mangĩ na mangĩ na nĩ maũndũ maingĩ mũno andũ matoĩ na tondũ tũkiugaga mũrigo wa, mũrimũ wa magego ndũragaga rĩ hihi andũ nĩkĩo matakĩwoyagĩrĩra mũno no rĩu ũngĩthiĩ thĩinĩ wa society ũrore andũ ũrĩa mena mathĩna nĩguo kũmenya biũ nĩ maratangĩka nĩ ũndũ wa maũndũ maya ma magego Mm. thagio o toguo wakorwo ũkiuga mathĩna maingĩ makoretwo makiumwo harĩa tũrĩ ciana Yeah.

undu ucio ukariganira cigotinda uguo cigutinda uguo Aha. na muciari ni athire acoke mwana ucio ri ni ateng'era haria ni haria kamugate ni ateng'era haria ni haria kamuthuguiti koguo ugakora ni undu wa mirianirio na gutinda mucii na gukorwo m- me hau no ithako na kuria ri ni mara snack muno na koguo maka expose magego mao na nikio gwiciria ni undu wa bata tukiaririria uhoro ucio wa ciana nao nigetha ciana cihote guteithika na aciari mamenye atĩrĩrĩ ũtanauma ũthiĩ wĩra-rĩ, tigĩrĩra nĩ wera mwana waku nĩ ũthugũire magego maku mm. nĩ ũkinyire magego tondũ waga gwĩka ũguo rĩ mwana ũcio nderirikana mm-hmm. na ũndũ ũngĩ ah, tugaga maina rĩ ciana citũ ũrĩa cirutagwo rĩ kuma o harĩa kĩambĩrĩria rĩ ah, nĩ ũndũ twagĩrĩirwo kũrora tondũ he rwĩmbo marutagwo makĩingĩra cukuru meragwo atĩ wathiĩ rĩ when you wake up in the morning eh, rwĩmbo rũu rũthiaga ũguo i wake up in the morning i clean my face uh, mauga i wash my face i brush my teeth i take a cup of tea i take my bag i run to school koguo ciana ici rĩ cikoragwo cigĩthomithio atĩ magĩrĩirwo wa gũkinya magego mao matananyua cai koguo ciana ici nĩguo ciũĩ no ũrĩa kwagĩrĩire rĩ kwagĩrĩire ciga cikamba cikanyua cai marĩkia rĩu kũnyua cai rĩ nĩguo magacoka magathambia mm. magego mao mm. ũciria ũcio nĩ ũndũ policy wagĩrĩirwo kũrorwo nĩgetha na education maũndũ macio mothe nĩgetha ciana ici cirwo ũrĩa kwagĩrĩire tondũ rĩu nĩwamenya materwo ũrĩa kwagĩrĩire magwĩka ũrĩa marerwo na nĩkĩo rĩu gwĩciria passion ĩno ya gũteithia ciana ici nĩgetha cimenye tondũ twaga kũrũngĩra haha twaga kũmoneria haha gũtirĩ hĩndĩ makamenya ũrĩa kwagĩrĩire Aha. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wĩgiĩ ũtheru wa kanua tũraria ũhoro wake Ah, rĩu kanua rĩ kanua nĩ magego kanua nĩ kĩni na na rũrĩmĩ na magego ah, nĩmo magĩkoragwo nĩmo maingĩ na nĩyo composure ĩrĩa nene no harĩ ona rũrĩmĩ na rũrĩmĩ onaruo nĩ rũigaga gĩko mũno na kĩni onakĩo nĩ kĩagĩrĩirwo gũthambia koguo mĩrimũ ĩrĩa yũkaga rĩ wahota gukora we ndunagia murimu wa, ka- wa magego no ni wagia murimu wa kini Ĩĩ. na kana ona wina murimu ona wa rurimi no ruothe rĩ, nĩ- nĩ- maundu macio mothe rĩ me kanua-inĩ koguo rĩrĩa tũrarĩrĩria ũgima mwega wa kanua tũrarĩrĩria ũgima wa maundu macio matatu Ĩĩ.

rĩu rĩ ah, bo- tu- mũ- mũtũrĩre ũrĩa warĩ wa tene rĩ tiguo tũrĩ mahinda nĩ macenjetie tondũ nĩ ũkuona hĩndĩ ya tene rĩ ah, mĩrĩre maũndũ marĩa indo iria andũ marĩaga ticio tũrarĩa ihinda rĩrĩ tũrĩ rĩ tũrĩ ihinda rĩa snacking ciana nĩ ciamenyire mũno mũndũ wothe wĩna ciana nĩ akũmbea witness haha ũguo atĩ ndũngĩikara ũtarĩ tũmĩthiguiti gwaku ndũngĩikara ũtarĩ tũ crips snacking icio ciana ciũĩ ĩyo nĩyo life Na ũndũ wa kerĩ, lifestyle ĩrĩa twĩ nayo, areri- aciari arĩa twĩ nao thaa ici, nĩ arĩa njugaga akũ bribe, akũ bribe ciana na tũthwiti, maũndũ ta mau. Ciana ciarĩra, cie- ciheagwo gathwiti. Kana ũgĩũka hwaĩ-inĩ, ona niĩ mwenewe, eh, nda- ndĩ ndagĩtarĩ ũguo na ciana ciakwa, ngĩkinya, makoragwo mathiĩ marorete mbagi. Mamu, wandehera kĩ? Tondũ ciana ciũĩ, gift ĩrĩa nene ũngĩmahe nĩ tũ snack tũu ah. rĩu mĩtũrĩre ĩgacenjia koguo mũndũ ũrĩa wa tene rĩ okĩraga akarĩa gatũma karĩa kagwacĩ akaumagara agacoka agatua kamũtĩ karĩa mm. agĩthiĩ kũrĩithia ũguo kana agĩthiĩ mũgũnda agakorwo no arathambia magego mm. koguo magego macio make matiakoragwo na gĩko na nĩkĩo wonaga hihi andũ a tene nĩ maikaraga na magego gũkĩra ũrĩa andũ a- a- a ihinda tũrĩ maraikara na magego mao na nĩkĩo nguona arĩ bata mũnene tũngĩhota kũrũnga maũndũ maya kuma harĩa harĩ ciana mwana we mwenyewe ambe amenye nĩ responsibility yake eta mwana gũ- kũ make sure nĩ arathambia magego make number two ũcoke ũmenye ciana tondũ ciana ici nini nini citingĩhota gwĩthambia citarĩ na supervision ya mũciari koguo haha nake mũciari agoka wega mũno agoka aka make sure onokorwo ti kĩroko hwaĩ-inĩ woka ũka make sure nĩ ũra supervise mwana ũrĩa waku ũrĩa arathambia magego tondũ rĩu rĩ tugaga atĩrĩrĩ gũthambia to gũthambia gũthambia nĩ gũthambia ũrĩa kwa- kwagĩrĩire na n- nĩ- nĩ nĩ ngoretwo ngĩona atĩrĩrĩ mũndũ nä agoka mwana ena ciana kwä ra å nä tå thambagia ona nä nä ndä må thambagia Nĩ- ona andå agima andå akwä ra ndagä tarä nä kä magego makwa na niä nä thambagia no niä ndä meraga atä gå thambia ti gå thambia gå thambia rä nä gå thambia å rä a å rä a kwagä rä ire Aha, tå- tũkinyĩre ũrĩo hau na nĩgetha tũgĩcokereria ah, tũkorwo tũgĩũka na gũthambia ũrĩa kwagĩrĩire nĩ kuga atĩa ũhoro wĩgiĩ nginya mĩkinyĩ nĩ mũkinyĩ ũrĩkũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩhũthĩra nĩ tondũ ũiguaga mũndũ uga niĩ ona ndatiganie na maya makwa hutagia na mukinyi makambia kura thakame no muno umuthi turamure kohoro wigie ciana ndagitari Ruth ni ndagitari wa magego ucio ni gwira uria athomeire na agakiuga riu aca no nginya andu makome na magego mega twambiririe na ciana uguo niguo aroiga na ndagitari tugicokereria ndirenda tukorwo tukiambiriria eh, na kiuria kirorio ni mundu haha okay ati mtoto anastahili kuanza kubrashiwa meno

marĩa mambagia tondũ mambagia merĩ ma thĩ rĩ mũciari agĩrĩirwo akoya gako Kana ta karĩa Ĩĩ, tũmaĩ ĩyo nĩ- ah, rĩu ta tũguo akoya ga cotton wool kena maĩ agathambia tũmagego tũu mwana ũrĩa agĩkinya mĩaka- mwaka ũmwe rĩ ena magego maingĩ hihi ta ikũmi- ta manana ũguo kanua kũ- kũringana na ũrĩa mwana aramera magego kũrĩ angĩ mathirĩaga na kũrĩ angĩ mameraga na ihenya koguo mwaka ũmwe rĩ ũkamoka ũkamo ũkamwethera rĩu ga toothbrush ga ciana Eh, na mwaka ũmwe yes Aha. na rĩu rĩ ũkoya ga toothbrush kau ũgacoka nĩ nĩ harĩ tũ toothbrush ndiona ndiganirwo gũkua atĩa nĩ harĩ tũ toothbrush twa ciana customized twa ciana tũthiaga ta rĩu he he tũngĩ

no no ũkĩ improvise away ũrĩa ũkũhota gũthaitha mwana ũcio nĩgetha ũkamũthambia tondũ waga kũmathambĩria hau nĩ magũthũka ona nĩ harĩ tũngĩ bado tũkoragwo ũkaingĩria kĩara thĩinĩ wa ga toothbrush kau ũ- ũ- rĩu nĩ kau nĩ ũkũhota kũhingũra mwana kanua wega ũkamũthambia ĩĩ haya koguo nĩ kũringanaga na nginya toothbrush ĩrĩa ũrahũthĩra ti må ndå atengere nduka agä ciria atä ta ä rä a ndä rahå thä ra nä yo mwana akå hå thä ra aca na ndawa nginya å guo rĩu rĩ ndu- toothbrush na ndawa especially ndawa ciĩ mĩaka ta rĩu nĩ ũkuona from 0 to 3 years mena ndawa ciayo F- na ciko- nĩ cikoragwo ciandĩkĩtwo from 3 to 5 from 5 to 8 tondũ rĩ mwana ũrĩa rĩ magego marĩa rĩ ũngĩhũthĩra ndawa ĩno ĩrĩa ithuĩ tũ- tũbracaga nayo component ĩrĩa ĩna ndawa ĩno rĩ ĩno itũ nĩ ya gũteithia magego matigathũke ĩrĩa ya ciana rĩ nĩ ya kũmateithia ona makĩngurũ magurũ me strong koguo nĩ wega nyonaga ta rĩu he program ah, ndĩreka maina ya gũthomithia ciana ta rĩu saturday no tũgakorwo virtually nga- tũ- ĩtagwo smile changers Okay. ah, champions health awareness tũgathomithia ciana one on one online arĩa makũregister mũndũ angĩenda kũrĩnjĩsta mwana wake rĩ angĩthiĩ ma- mĩtandao-inĩ itũ rĩ nĩ akuona link ĩyo na rĩu tũkĩmathomithia rĩ nĩ ndĩmeraga manyonie ndawa ĩrĩa maraburash nayo na ciana nyingĩ rĩ ũkoraga ndawa ĩrĩa aciari marahũthĩra Mm, oyo, nĩyo oyo. marahũthĩra Mm. no koguo nĩ twĩraga aciari atĩrĩrĩ na ni- haha nĩ ngwenda koguo ndawa ĩyo mũkwari- nĩ ũgwati harĩ mwana Ĩĩ, rĩu- rĩu ona ta rĩu ĩrĩa mwana wa 8 years arahũthĩra tiyo wa zero two three agĩrĩirwo kũhũthĩra ciĩna ages koguo wathiĩ supermarket rora nĩ ũgũciona kwenda kũ name nĩ brand haha but wathiĩ nĩ ũgũciona ciĩho Ĩĩ. koguo ũkarora oko mwana waku e age ĩno bracket ĩno gũra ndawa ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha magego macio make makorwo makĩrorwo ũrĩa kwagĩrĩire Ĩĩ. Ũiga kĩrĩa kĩrathũkia ciana mũno

ararĩa thwiti ici ihinda rĩigana atĩa moko mwana arĩaga thwiti ta ithatũ rĩ no reduce mm. kana ũko arĩaga thwiti o mũthenya rĩ reduce ĩkorwo ti atĩ rĩti ĩrĩa ararĩa nayo ĩyo nĩyo ĩmataga mũno mm. akorwo ti atĩ nĩ ũndũ amenyere nĩ ciana cia thikũ icio na nĩ ciĩtwaraga nduka agathiĩ thwiti ta ithano mm-hmm. kwanza harĩ ũrĩa macirĩaga mm. macikaragia gũcikaria rĩu rĩ ũka reduce okorwo nĩ snacking ĩka reduce mm. na rĩrĩa a snack rĩ akamenya nĩ important mwana ũcio agathiĩ agathambia magego make okay. tondũ kĩrĩa gĩthũkagia rĩ na nĩ njĩraga andũ nĩ tugaga yes sugar uh, indo ici very sweet but tocio nä wamenya ona kä rä a å rarä a ta rä u uh, ona irio ici tå rä aga cia starch ta mä cere mm. ngima mm. indo icio ciothe rä ciprocesagä rwo thä inä wa kanua na indo icio ciothe no, no cithå kagia magego oh. koguo to thwiti tu Na ta rĩu ũgũkora twana tũnini rĩ, harĩ ũndũ ingĩenda kũgweta. Twana tũnini tũingĩ rĩ, tũgĩkoma rĩ, tũthaithagwo na mũnyonyi. Tũkomaga na mũnyonyi. Koguo ũgakora mwana ũcio, kana to mũnyonyi, o na kuonga. Ciana nyingĩ cikomaga na na iri cio cina nyondo kanua nĩgetha cione toro. Koguo iria rĩrĩa rĩ, ũtukũ rĩ, rĩgatinda rĩkĩrutĩra mwana kanua. Na koguo mwana ũcio rĩ, ũkona ena, mwana ararehwo thibitarĩ, maina nĩ wa mĩaka ĩrĩ, no magego make mothe nĩ mathũku mhm. ena kĩndũ twĩtaga rampant caries mm. na rĩngĩ ũgakora ndawa mwana arĩ mũrwaru handũ ndawa iria maranyua tondũ ciĩna cukari mũingĩ macio nĩ maũndũ maingĩ marĩa mathũkagia magego ma oh. ma ciana ici mm. no rĩu ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka rĩ ũndũ ũrĩa mũnene nĩ kũ make sure one nä å rarora hau ndagweta nä ta diet nä å rarora å rä a mararä a mm. geria kå he ciana ciaku balance diet number two ma- maĩ ciana nyingĩ ndi- citinyuaga maĩ tiga magĩthiĩ cukuru nĩ mekĩragĩrwo maĩ okorwo me mũciĩ arĩa nĩ anyue maĩ tondũ maĩ rĩ nĩ maheaga mũndũ kanua mata na mata marĩa rĩ nĩ mahotaga gũkorwo magĩgũteithia kũgirĩrĩria magego marĩa matikagĩe na mathĩna maya ũndũ wa kerĩ rĩ rĩu nĩ haha ha gũthambia magego ũrĩa kwagĩrĩire no tũtanakinya hau rĩ nĩ harĩ ũndũ wa ngwenda kuga ciana ici rĩ mwanakinya mwaka ũmwe reke atwarwo thibitarĩ ekwo dental check up nĩ ndagĩtarĩ Nĩtwokere- nĩtuonaga okorwo hena gathĩna karambĩrĩria rĩ tũkera mũ- mũ- mũciari aca haha rĩ igego rĩrĩ nĩagĩrĩirwo kũihũ kũihũria kana mwana ũyũ waku ndarathambia ũrĩa kwagĩrĩ na ningĩ rĩ harĩa ha ndagĩtarĩ rĩ nĩtũthambagia harĩ ũrĩa tũmathambagia wega tũkaruta na ta rĩu mabũrũri maya mathiĩte na mbere rĩ

Mũrehe nĩgetha tũmũrore magego mau make na nĩtũgũkwĩra okorwo kwĩna thĩna. Amwe matwaraga mwana hĩndĩ ĩrĩa maigua nĩ ararĩra nĩ ta araturwo nĩ igego nĩrĩo mũndũ eciragia gũteng'eria mwana. Ĩ nĩ ũĩ ũkuona mwana wa mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtatũ, mĩaka ĩna ena magego mathũku ũkaigua ta ũngĩamba ũkomie mũciari ũcio thĩ ũmũtandĩke. Rĩu ũkarigwo mwana ũcio arĩaga atĩa. Ũkona nginya mwana ũcio mwĩrĩ wake ndũra- ndũrathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire growth ya mwana ũcio already nĩ interrupted tondũ mwana ũcio ndararĩ ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ wamenya stage ĩyo rĩu nĩ ĩrĩa ya kũmũbinda ũrĩa kwagĩrĩire mwana ena igego angĩkorwo wĩ mũndũ mũgima wĩna thĩna wa igego ndũkomaga ĩ mwana haya thank you ndĩrenda tũcokererie nĩgetha ũtuonie ũrĩa tũgũthambia mwana na ihenya Ah, no mbere nene nyambe ngorwo ngemenyithia mwĩroreri ũhoro wĩgiĩ magego nĩ kĩndũ kĩa bata na nĩkĩo tũrathoma na ũhoro wĩgiĩ ciana nĩ irorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire reka maũndũ ma ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthambia mwana tũtirĩ na mahinda maingĩ ndagĩtarĩ no ngwendaga tu ũcokerie mũndũ ũyũ arakwĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ aretwo uh, rosa joki uh, rosa joki ndagĩtarĩ mtoto wangu ako 3 years na meno yake iko na shimo not on top but on the face of the teeth what could be the problem mm. tuambiriria hau tucoke tuingire murambiriini eh, uh, uyu ri no murimu uyu wa kurio uria utitaga tooth decay uh-huh. na ni miaka itatu koguo uria agirirwo ri mm. ni oke igego riu rithambio mm. hau guo rina irima rihurio kosi yayo no ikorwo ni maundu maingi wa no akorwo ni uria arathambia tu no akorwo ni uria araria Ah, kana ko hihi nĩ anatũmĩra ndawa nĩcio ciramũ affect no wega wa ũndũ ta ũcio rĩ nĩ ũgoka twarĩrora rĩ nĩ tũkũhota gũkũhe mo advice Okay. Ĩ, ĩ. haya tå ingä re thä inä wa må thambä-inä å rä a må ndå agä korwo agä thambia mwana Ĩĩ. tå tanaringwo nä itha tũtanaringwo nĩ itha Ĩĩ. sawa rĩu rĩ gaka nĩko kanua gaitũ Ah, na mũkinye nĩguo ũyũ na nĩ tũgũkorwo na taima nĩ tũhũthagĩra taima tondũ nĩ tugaga wagĩrĩirwo gũthambia magego maku ndagĩka itanyihĩire igĩ- igĩrĩ ithatũ na andũ aingĩ matũmĩraga ndagĩka ĩmwe ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mahinda marĩkũ rũcinĩ na I think nĩ ngugĩte hau rũcinĩ na hwaĩ-inĩ na mũno mũno makĩria hwaĩ-inĩ ũtanakoma make sure ciana ciaku nĩ cia kinya Ciarĩkia magego kũrĩa. ũtukũ ciarĩkia kũrĩa o mũndũ na mũkinye wake agathiĩ agakinya tondũ ũtukũ nĩguo bacteria cikoragwo ci active koguo rĩrĩa mwana ariganĩrwo gũkinya magego make ũtukũ rĩ agakorwo ena mathĩna na nĩ nĩ harĩ ũndũ njugaga na nĩ njugaga hau no mũkuo tingiuga atĩ kaba mũriganĩrwo nĩ kwĩhumbĩra no ndũkariganĩrwo nĩ gũthambia magego maku ũtukũ tondũ andũ aingĩ matũragwo nĩ magego kĩ ũtukũ tondũ nĩguo bacteria cikoragwo ciĩ active Aha. ha rĩu tũthi gũthambia Ma- ciana mwana rĩu agĩkinya nĩ gũkũra rĩ akorwo na magego 20 ũguo rĩ, ĩno rĩ ĩna magego 20 nĩ ya ciana Ha rĩu brush ĩno rĩ, ngũhũthĩra brush ĩno yakwa hũthĩraga nĩ digital no nĩ harĩ cia kawaida iria ũngĩhũthĩra Ah, ĩ, ũkĩhũthĩra ya kawaida rĩ rĩrĩa ũrathambia magego maku rĩ tugaga to gũthambia to- tondũ andũ aingĩ mathambagio na ũgakora nĩ marathũkia kĩni koguo wagĩrĩirwo rĩrĩa wathiĩ harĩa magego-inĩ ũkamaiga ndigiri ĩno Okay. 45 degrees na rĩrĩa wanjia gũthambia rĩ ũgathambia ta ũrathiĩ na tũthiũrũrĩ tũmĩtaga circular motion nĩgetha ũkahota kũruta gĩko gĩothe koguo ĩno rĩ ĩno yakwa nĩ njega tondũ nĩ nĩ ĩtwaraga circular motion icio ah, nĩ digital Okay. koguo tũgũthambia ũguo o igego kwa igego wambia maya ma thutha mwana waku okorwo nĩwe ũramũthambia ũgoka o igego rĩu twarĩkia mwena ũcio wa nja rĩ kanyamũ gaitũ nĩ tũriganĩirwo gũtaima warĩkia mwena ũcio wa nja ũgacoka ũgathiĩ na thĩiniĩ o igego tugaga ndũgathambie magego merĩ hamwe mm, ũgathambia o igego rĩmwe rĩmwe mm. nĩgetha rĩgathera mm. services ciothe cia igego rĩu rĩgathera ũgacoka warĩkia rĩu na thĩinĩ rĩ haha harĩaga na tugaga nĩ hariku ũngĩharora nĩ hariku koguo nĩho haigaga mairio na nĩho andũ aingĩ makoragwo na na marima mau Okay. koguo rĩu tũgagĩthiĩ hau tũgathambia ũgacoka ningĩ haha thĩinĩ hariganagĩra mũno no wega ũgahaka- ũkahathambia kahora kahora rĩu process ĩyo tweka tũgoka tũgacokera mwena wa thĩ o igego kwa igego kũhutia tũra make sure tũrahutia o igego ũgacoka mwena wa thĩinĩ o rĩngĩ Ah, na tugaga rĩrĩa ũrekĩra ndawa rĩ mwĩroreri rĩ especially ciana ciana ici nini biũ rĩ ciĩkĩragĩrwo ndawa saizi ya kadengu mwana ũyũ ũrathiĩ ũnenehete rĩ ekĩragĩrwo ndawa saizi ya minji Aha. na na rĩrĩa tikuihũragĩria aca aha tondũ rĩu rĩ ĩno nĩ ndawa ti thabuni nĩgetha rĩu twarĩkia rĩ nĩ warĩkia nĩ wa- nĩ wathambia rũrimi rwaku na nĩ wacoka nĩ woka nĩ twathambia kĩni harĩa ndũkĩrĩ na maĩ maku matheru ma ngirathi koguo rĩrĩa ũrahũthĩra maĩ rĩ tũkũhũthĩra o maĩ manini nĩgetha ndawa ĩrĩa rĩ ĩtigwo na tũ traces gũkũ magego-inĩ ĩkĩruta wĩra nĩkĩo tũrekĩra gatawa kanini nĩ wega mwĩroreri anyite hau rĩu twarĩkia process ĩyo rĩ ũgakora rĩu wĩ sawa koguo nĩ maita merĩ na ũgacoka ũgathambia ũrĩa kwagĩrĩire ndagĩka itanyihĩire ithatũ nĩ kuona kanyamũ gakwa nĩ gaikũrũkire rĩu ndĩ hakuhĩ kũhũthĩra ndagĩka ithatũ koguo rĩrĩa mũndũ aragĩkinya ndagĩka ĩmwe rĩ gũtirĩ ũndũ akoragwo agĩka aringĩte karĩngĩti ateng'erete mũno tondũ a- mũndũ- andũ amwe makinyaga ta ta maikarĩire magũrũ Ĩĩ. Ah, nĩgetha mathi magakome Ĩĩ. rerwo mathaa maitũ nĩ mainĩkĩrĩria na hena andũ mũno marorire magũkuona no he mũndũ ndona akĩũria rĩtwa rĩaku nĩ tokorwo tũkiuga nĩ ndagĩtarĩ Ruth nĩ ũgũkorwo ũkĩyaria makĩria he mũndũ ũretwo ambassador ambassador ũũ wa nene aroiga program ĩyo nĩ njega mũno makĩria thengiũ mũno na he mũndũ one ũyũ Wangarĩ arori atĩrĩrĩ, magego no nginya marutwo ũgĩtugagĩra ũhoro. Mm. Ĩ magego ma ciana no nginya marutwo mm -hmm. tondũ rĩu maumaga maya ma iria maka replace na marĩa rĩu maya ma permanent mm. koguo no nginya marutwo ma mũndũ mũgima no kohira aca uh -huh. ona ndwagĩrĩire mm -hmm. onake igego rĩtiagĩrĩirwo gũkinya hau ha gũkora atĩ nĩ rĩrathũka kũrutwo na okay. nĩkĩo tũrathomithania uh -huh. koguo nĩ wega gũka kwĩ ndagĩtarĩ makarorwo okorwo rĩna irima rĩgekwo filling okorwo nĩ rĩratũra rĩgekwo root canal no kũruta magego nĩ gũthũkia aha twĩre kũrĩa tũgũkuona nĩ tũngĩenda kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ciana ci ũkoraga rĩngĩ nĩ mathogego nĩ mathũkĩte mũno marĩa nini Ĩĩ. nĩ atĩa maũndũ nĩ nĩ atĩa kũngĩkwo no next time nĩ tũkambĩrĩria hau Ĩĩ. tũmũrĩke nginya andũ agima koguo twĩre kũrĩa tũngĩkuona na namba cia thimũ sawa sawa Ah, tũkoragwo obici citũ cikoragwo kũrĩa kahawa wendani cia th- nyũmba-inĩ ya ĩtagwo maguna supermarket building ĩyo third floor obici cia foundation ĩno ĩtagwo smile changers na clinic itũ ĩtagwo baraka smiles dental clinic koguo nĩkuo tũrĩ na no ũtuone thĩinĩ wa mitandao yothe instagram facebook website citũ ciĩho Namba ya thimũ ĩrĩa ũngĩenda gũtũkinyĩra nĩgetha no ũtũrie kĩũria no ũmĩnyite nĩ 0726405187 kenjokere 0726405187 ngĩkorwo wĩna kĩũria ũngĩenda kũria no ũtũhũrĩre namba-inĩ ĩyo.

twakorwo tũkĩmathomithia ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩrora magego mao Yeah. thengio thengio mũno makĩria dr ruth na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ makorwo magĩteithĩka na toguo oiga harĩa ikũrĩro-inĩ nĩho maũndũ mothe makoragwo marĩ Eh. nĩ wega andũ makorwo makĩrũmbũiya ciana Eh. kaba ũriganĩrwo nĩ kwĩhumbĩra Eh. no ndũkariganĩrwo Eh. nĩ gwĩkinya ma ona bibilia nĩ yugaga ruta ciana maũndũ marĩa magĩrĩirwo kũrutwo na makũra matikariganĩrwo